השם, איך געהאט די זכיה פאר אסאך יאר צו זיין א שותף פון רבי שרגא געשטעטנער עליו השלום, אונז זעמיר געווען א שותף, איך בין אויך געווען א חברותא, איך האב אסאך מקבל געווען פון אים, איך האב געהאט מיט אים פארשידענע מעשה'ס וועגן די ענין פון שמירת עיניים, אבער איך דערמאן מיך אז די ערשטע מאל ווען אונז זעמיר געפארן אויף וועגער זעמיר געגאנגען דארט עקזיביטן, ביי די פערניטשער טרעיד שאו איז ער בין געגאנגען יעדעס יאר צוויי מאל א יאר, איז די ערשטע מאל איך בין געפארן דענק איך אז זיי זענען אנגעקומען אין די עירפארט, און ווען זיי זענען אנגעקומען האט זיך שרגי אויסגעדרייט צו מיר און געזאגט חיים דארפסט זיך אביסל מתבונן זיין יעצט קומסטו אריין אין א פלאץ איך בין שוין דא געווען כמה פעמים פאר דיר איך ווייס דו האסט געלערנט אין כולל ביז יעצט איך ווייס ס'איז די ערשטע מאל דו קומסט אויף אזא פלאץ איך וויל דיר נאר זאגן אז אין דעם פלאץ ווי דו גייסט אויפן גאס איז דא ריעות אסירות ס'איז דא א איבעראל דא שמוציגע בילבאורדס ווי דו גייסט פארן, אויף וועלכע הייוועי און אויף וועלכע גאס דו גייסט פארן, נעם דיך נעם דיך אפאר מינוט און זיי דיך מתבונן, גייסט יעצט דא זיין פאר א וואך צייט, און קענסט פשוט אריינכאפן עולם הבא די גאנצע וואך וואס דו ביסט דא, קענסט אויסנוצן די צייט יעדע רגע וואס דו זיצט אין די קאר און דו קוקסט נישט ווי מען טאר נישט קוקן אויף קיין בילבאורדס, קויפסט דיך עולם הבא, איז אנשטאטס עס אנקוקן ווי א שווערע נסיון, מען קומט אריין. און זיך נישט איינהאלטן און דורכפאלן, קוק עס אן אז דער אייבערשטער האט דיר געגעבן אזא מורא'דיגע אפערטוניטי זיך איינצוקויפן אזויפיל זכותים, קענסט אהיים גיין פון דא נאך א וואך צייט אנגעפילט א פולע טאש פול מיט זכותים און מצוות פון זיך איינהאלטן און נישט קוקן ווי מען דארף נישט, דאס איז געווען די ערשטע זאך וואס ער האט מיר געזאגט ווען מען איז אנגעקומען אין די עירפארט. זענען מיר געפארן איינמאל, זיך דא דארט די גאס ווי אלע קעסינאוס זענען, דער שרגא האט מיר געזאגט אז ער האט א קבלה געהאט אז ער האט זיך מקבל געווען אז אויף דעם גאס, גייט ער קיינמאל נישט צוריק גיין מער, איז אזוי ווי איך האב געווענטליך געדרייווט און דארט האב איך שוין זיי אויסגעקענט, איז אויסגעקומען איינמאל אז בטעות האב איך געמאכט עפעס א דריי דארט, און איך בין אריינגעפארן דעם גאס, האט זיך שרגי אויסגעדרייט צו מיר נאך צוויי סעקונדעס און ער זאגט חיים דריי דיך ארום איך קען נישט דא ווייטער פארן, זאג איך אים דו זעסט נישט אז דא דא א סעמענט מיט גראז מיט ביימעלעך צווישן די צוויי זייטן, ס'איז א מעין גאס מ'קען זיך נישט דא ארומדרייען. זאגט אים חיים, ס'גייט מיך נישט אן, זאל זיין וואס זאל זיין, זאלסטו באקומען א טיקעט, זאל מען דיך ארעסטירן, טו וואס דו דארפסט צו טון, אין דעם גאס גיי איך נישט, אויב דו דרייסט דיך נישט יעצט ארום, עפן איך אויף די טיר און איך לויף ארויס, און קיין ח ו, אזוי האט מען געטון, און דאס איז געווען די מענטש וואס ער איז געווען, וויאזוי א קבלה אויף די ענין פון שמירת עיניים איז געווען, די וועלט זאל קומען צו אן ענד, נישט דא, מ'קען נישט קאמפראמייזן אויף אזא קבלה קיינמאל נישט. און ער האט מיר טאקע געזאגט איינמאל אז. איינע פון די זאכן וואס ער האט זיך מקבל געווען איז אז נאכדעם ווען ער האט געמאכט א טשעינדזש אין זיין לעבן האט ער איבערגעגאנגען און איבערגעקוקט אלע מאל וואס ער האט געוואטשט זאכן וואס מען דארף אפשר נישט וואטשן און די אלע שעות וואס מען האט געקוקט זאכן און פארברענגט די צייט אויף די אלע זאכן וואס ער האט געוואטשט אז ער האט זיך מקבל געווען א קבלה אז קעגן יעדע יעדע מינוט וואס ער האט געוואטשט זאכן וויל ער לערנען קעגן דעם א שעה פון תורה אז דאס זאל זיין א זה לעומת זה. איז נאך א לאנגע תקיפה, איך געדענק נישט פונקטליך ווי לאנג ס'איז געווען, איז אריינגעקומען אין מיין אפיס מיט א מורא'דיגע שמחה, און געזאגט, חיים, כ'האב יעצט געענדיגט לערנען אלע מיינע שעות וואס כ'האב געדארפט לערנען קעגן די שעות וואס כ'האב געווארט זאכן, און יעצט האב איך געענדיגט דעם, ס'איז מיר געווארן א מורא'דיגע שמחה. און מיט דעם האט ער געלעבט אייביג, דאס איז געווען זיין לעבן. כ'מויל, כ'מויל, כ'מויל לך למעך.